cyflwyno yn Gymraeg, yym felly os oes unrhyw un di-Gymraeg yn y gynulleidfa yna yym gobeithio fydd y sleids o help i chi felly. Yym felly cefndir bach wrth gwrs, beth yw Sgwrsbots yy chatbot? Mae o'n rhaglen sydd yn medru copïo bod fel yym rywun sydd yn siarad efo chi. Yym mae o fel ryw feddalwedd sydd yn medru prosesu iaith a cynhyrchu iaith naturiol. A mae 'na nifer o gwahanol o enwau eraill ar ei gyfer, fel dialogue systems, conversational agents, intelligent virtual assistants a chatbots. So pan dan ni'n sôn am chatbots, dan ni'n sôn am heina i gyd, ma' heina i gyd o dan yr un fatha ymbrela. Yym a felly maen nhw 'di bod o gwmpas ers degawda. Yy yr ISA oedd yr un gynta yn y mil naw chwechdegau. Yym a mae 'na fideo a hanes a oedd fatha lot o ymchwil diddorol 'di dod o hynna yym chatbot syml rule based. Yym ond yn fwy diweddar, yn y degawd ola 'ma, ma' Siri yy doedd Siri i'r fai, Alexa a rŵan yn fwy diweddar yn yy eleni ChatGPT sydd yn defnyddio Yy ar y dechrau oedd yn defnyddio modelau iaith ar sail GPT three ac yn fwy diweddar nawr GPT pedwar. Yym ond mae 'na ma' 'na lawer mwy o fath gwahanol fatha o chatbots ar gael sydd yn cynnyrch yym cod creadig neu yn cynnyrch cod agored hefyd a wnawn ni jyst cael golwg sydyn yy trosolwg ar hynna yn ystod y cyflwyniad. Yym felly yym maen nhw'n medru sgwrsio efo chi, copïo swn i'n ddweud fatha efelychu sgwrs, yym a felly mae 'na gwahanol fathau, ma' 'na tacsonomi yy yn y papur yma, software based dialogue systems, survey taxonomy challenges, so ma' 'na ryw bapur sy 'di medru crynhoi i gategoreiddio y gwahanol fathau o o chatbot sy 'na. yym neu sydd yn cynnwys y rhinweddau yma. Mae yna rei'n cynnwys un neu ddau, mae yna rei jyst yn un ohonyn nhw efallai. So chatbot, sut fath o perthynas mae'r chatbot isio efo chi? Ydy o'n un personol ta ydy o'n amhersonol? Ydy o jyst yn darparu gwasanaeth i unrhyw un cyhoedd? Ta ydy o un sydd yn dechrau bod yn nabod chdi ac yn addasu atebion ar technolegau personification yn y blaen? Yym. Ydy'r sgôp sydd gynno fo, ydy o'n mynd i siarad am unrhyw beth a phopeth, ta ydy o jyst mynd i siarad cynnal sgwrs o fewn un parth benodol, um, un maes o arbenigedd ac blaen. Um, be mae'n be ma, be ma da ydy o'r chatbot yna i gyflawni tasgau fel um, uh, archebu tacsi gyda. Neu ydy o jyst yna i jyst cynnal sgwrs er mwyn dibenion yym yy entertainment? Yym mae'n anodd cofio'r geiriau Cymraeg, dwi'n meddwl sa'i Saesneg o flaen i. Yym ond hefyd i ganu cwmnïau yym social media i medru ysgogi mwy o defnydd o social media hefyd yym a... A hefyd ma' 'na rhai sydd yn jyst yn single turn, yy jyst un tro, jyst un cwestiwn ac un ateb a dod yn ôl, yym ma' Alexa rywbeth single turn, yym a rhai eraill sydd yn multi turn lle ma'r ma'r sgôrs yn mynd nôl ac ymlaen yy tro ar ôl tro, yym efo'r chatbot yn cadw trac o be 'di'r cyd-destun yn yy yn y sgwrs. Felly... er bod yym yy y rhai mwya diweddar yn eitha gymhleth ac eitha yym soffistigedig, mae'n werth deall a cadw a a deall yym y y rhai bach syml o yy chatbots ond os ga- os os os oes ffotiaid ll- achos nhw 'di'r fath o sgwrsffotiau sydd wedi cael eu rhoid ar waith y mwya ac ar gael i weld mewn nifer o lefydd ar y we, yy lle maen nhw'n yy sgwrs ffotiaid sydd yna ar gyfer cyflawni sgyrsiau syml, i gyflawni tas, tasgau benodol, um, ac i gynnig cymorth i bobl sydd eisiau gwybod mwy o gwybodaeth neu eisiau cyflawni tasgau felly. Um, Mae nifer ohonyn nhw yn honni eu bod nhw yn ddwyieithog, neu yn ddim yn gym- yn wel yn gallu cynnal ieithoedd eraill, yym neu bod nhw'n ddwyieithog neu yn amlieithog, a bod hynna wedi cael ei gyflawni drwy gyfeithu peirianyddol. Yym a ma' hein yn yy systemau sydd wedi cael eu hyfforddi drwy casgliadau o sgyrsiau enghreifftiol sydd wedi cael eu nodi efo gwybodaeth ynghylch lle mae'r endid sydd yn bwysig ar gyfer y dasg yn bodoli. So dyda bod ti eisiau archebu tacsi i Bwllheli, yna ti dysgu y model sydd ti'n nabod lle mewn brawddeg yym ma' enw lle yn gallu bodoli fel arfer ac yn y blaen. So yy data sy'n cael ei nodi, sgyrsiau sy'n cael ei nodi, a sgyrsi- data sgyrsiol fela sy'n cael ei cynllunio, ond hefyd yn cael ei gwella trwy yym yy hyfforddi, siarad efo fo, hyfforddi eto, gwella'r data, conversation driven development maen nhw'n galw fo yy fel yna. Yym so ma' ma' rhai o'r cynnyrch masnachol yn cynorthwyo y fath yna o yym hyfforddi modelau ac i wella modelau i fel bod yn gweithio yn gorau i'r sefyllfa ma' 'di cael ei yym roid ar waith ar gyfer. Yym wedyn dyma cynllun pensaernïol syml o o'r be sy tu fewn i'r systemau yym yy sgyrsiol 'ma ar gyfer cyflawni tasgau, yym dyma'r un fath o pensaernïaeth sy tu ôl i yy petha fel Alexa hefyd, so dyna pam dwi 'di roid yy sgwariau ar y chwith ar gyfer adnabod lleferydd a testun lleferydd, so ma' rhai ohonyn nhw fod yna a lle ti cael jyst yym yy rhyngwyneb test testun ar gyfer y chatbot yym felly. Mae testun mynd i fewn, a mae gen ti gydran, maen nhw'n galw o'n language understanding model, mae'n deall o'r testun, er enghraifft o fel can you book me a cab please? Mae o'n deall hynna, beth yw'r bwriad, a felly pan mae o'n pasio hwnna ymlaen i'r i'r ymennydd, y dialog policy manager model 'ma, yym, mae'n gwybod, ocê, o'r testun yna, dwi'n nabod, ocê, dyma'r meysydd dwi angen llenwi fewn, ar gyfer cysylltu efo API sy'n eistedd tu allan i'r system, felly bod o'n API y cwmni tacsis, um, a nid y cwmni tacsi sydd yn cynnal y, y, y chatbots necessarily. Felly uh, mae'r Dialog Policy Manager yn gwybod uh, sut i llenwi mewn y bylcha ar gyfer y galwad API, a mae'n gwybod hefyd os oes unrhyw maes ar goll, dim yn gwybod eto,

galwad i'r API ac i medru llwyddo ar actually archebu yy tacsi i'r defnyddiwr. Yym mae Macsen yn yn enghraifft yym Macsen os dach chi'n nabod Macsen yy cynorthwyydd yy llais a- ar gyfer Android ac iOS lle dach chi'n medru siarad yn Gymraeg iddo fo a mae o'n cyflawni tasg i chi. Mae'n enghraifft o chatbot leferydd Yym mae o'n single turn, jyst un tro dach chi'n dach chi'n medru jyst un yym exchange o s- sgwrs dach chi'n medru cynnal efo Macsen, so gofyn cwestiwn, rhoi gorchymyn a mae'n wneud o a ma'n dod yn ôl. Yym a ma'r cydran yy sgwrs bot ynddo fo yn cysylltu yn yr un modd yn yr yn yr yym yy sleid flaenorol efo gwahanol wefannau ac APIs er mwyn cyflawni tasg ar gyfer y defnyddiwr. Yym mae pa fath o gwestiynau dach chi'n mynd i a a a gorchmynion dach chi'n gallu gofyn iddo fo yn wedi cael ei gyfyngu gan allu'r yr adborth lleferydd, o leia yn y fersiwn cyhoeddus, ond mae gennym ni fersiwn lawer gwell sydd ar y weill, lle bydd yna lawer mwy o gwestiynau bydd modd gofyn i'r sgwrsfot. Um, ond mae, ar y moment mae'r cydran uh, chatbot yn y canol o fanna, yn defnyddio uh, cydrannau o'r cwmni Mycroft sydd yn darparu fersiwn cod y gorau llwyr o Alexa ar gyfer Saesneg. Yym, mae 'na gyfres o sg- fideos gynno ni ar YouTube i enghreiffftio'r gwahanol sgiliau. Os dan ni os os gynno ni jyst un eiliad bach i dangos enghraifft o un, yy yy yy felly er enghraifft yy dang- dangos y sgil yy clic S4C. So, da chi'n clod y sain?
Dangosa raglen rownd a rownd ar clic.
Ymddangos rhaglen rownd a rownd ar wefan Clic es bedwaredd.
Os ydych chi'r sain yma yna?
Do.
Diolch. Iawn, grêt. Yym, wedyn, ia, so mae Merthyr yn enghraifft o... Oh. Bore da. Ia. Yeah, Mi fyddai draw. Oce. Okay.
Diolch, Maxine. Um, so, enghraifft o sgwrs fot ar lafar ar gyfer y Gymraeg, ond bod o'n sgwrs fot eitha syml uh, achos o'r sut dyn ni wedi cyrraedd arni efo yn efo lleferydd Cymraeg. Yym, ond enghreifftiau eraill o sgwrshotiau ar gyfer y Gymraeg, yr yy sgwrshotiau syml, yym, allwn ni ddeud, yw y rhai fel sydd ar wefannau rhai cynghorau sir, yym yr un dan ni 'di gweld neu wedi cael trafodaethau yy mwya o ydy yr un o'r enw Bobi ar wefan cyngor cyngor dinas Caerdydd. yym lle oedden nhw isho gyngor gyda ni ar sut i wneud o yn ddwyieithog, neu oedden nhw isho cadarnhad eu bod nhw wedi wneud o'n ffordd iawn yn ddwyieithog. Oedden nhw'n defnyddio cyfieithu perygnyddol i medru yn bennaf datblygu a cynnal y system yn Saesneg, ond wedyn bod yym yy be welwch chi yn fan hyn, lle bod 'na peiriant cyfieithu rhwng, wel, yy o flaen yy y modiwl Natural Language Understanding a fod am modiwl cyfieithu wedyn sydd yn cyfieithu'r gyfeiriad groes yym yn yy allbwn o'r model cynhyrchu yym atebion. So, ma' hwnna jyst yn rhoid yym cyfeiriad cyfieithu o'i flaen o. Yy a yym ia, os dach chi jyst gwglo Bobi Caerdydd, gewch chi yym cyfle i arbrofi efo fo yym er tibod ma' ma' hyn ar gyfer helpu pobl sy'n byw yn Caerdydd efo gwybod pryd ma'r biniau cael eu casglu nesa, a gwasanaethau eraill yym fysa o helpu nhw medru byw yn Caerdydd. Yym, ma' gynnon ni ryw fath o ryw alwad sgwrsbots, yym, wel, rhyngwyneb sgwrsbots ar wefan Cysglia hefyd, ond 'dan ni ddim yn... does 'na ddim fatha model yna sydd yn cynnal sgwrs, ond 'dan ni'n defnyddio fo ar gyfer dibenion, casglu data, so fatha cwestiynau ma' pobl yn gofyn, pan ma' nhw angen help efo ryw broblem cysgliad, os oes 'na rywbeth ddim yn gweithio neu ddim wedi cael ei osod ac yn y blaen. Maen nhw... ma' pobl tueddu i glicio ar y botwm chatbot ar y wefan yn hytrach na e-bostio bellach, a felly ma' hwnna'n helpu ni casglu data, wel pan fyddan ni pan fydd gynnon ni digon o ddata i gael syniad o sut fath o sgyrsiau sydd 'di angen, dan ni'n medru hyfforddi model wedyn sydd yn gallu awtomeiddio y proses cynorthwyo yy holl defnyddwyr yy Cysill wedyn. Wedyn, yym, bach o syndod fi, ryw ryw dwy flynedd yn ôl ar dechrau yy ar gyfrwng y pandemig, nes i ffeindio chatbot Cymraeg yn y Ffindir. Yym, a beth oedd hyn oedd yy Esbo, yy so da- dach chi'n dach chi'n ynganiwna yn Esbo, Yym, mae'n ddinas sy drws nesa i Helsinki, yym, a oedd eu cyngor dinas nhw isio cael fatha, yym, sgwrs fot i helpu bobl i dod i deall beth oedd angen ei wneud ŵan yn yr argyfwng ac yn y blaen efo Covid ac oedd o'n dechrau y cyfnod clo yma. Yym, a a felly beth oedd yn od, wrth gwrs oedd y sgwrs fod ar gael yn Ffinneg a Swedeg, dyna'r ieithoedd swyddogol yn y Ffindir, ond oedden nhw wedi meddwl, o ma' 'na lot o bobl o ieithoedd eraill yn byw yn y ddinas, achos ma' 'na lot o cwmnïau technoleg yy yn bodoli yn y ddinas ac yn Helsinki efyd, felly mae'n eitha amlieithog a cwmni lleol Neuvola ydy hwnna, a efo cydweithio efo IBM, a defnyddio IBM Watson yym ddaru nhw creu'r sgwrsbot parth penodol i iechyd ac i Covid mewn dim amser, a hefyd roedd y peir- y cyfieithu peirianyddol o'i flaen o, ac oedd o'n syndod, o'n i'n medru cael gwybodaeth am cyfnod clo yn Gymraeg yn Esbo, pan o'n i'n yy o Esbo yn Ffindir, o'n i'n sownd yma yn y Ffindir ar y pryd, methu dod adra, yym lle o'n i'n gallu cael yr gwybodaeth yn Gymraeg, ond doedd 'na ddim byd cyfa- yy cyfateb yn Gymraeg eto yng Nghymru, o'dd petha dal jyst yn Saesneg yym o o ran o ran yym meddalwedd i gynorthwyo yy fel hyn felly. So oedd hynna, dyma sgrin luniau o o'r o'r adeg yna, o'r pryd, o'r chatbots Cymraeg yn y Ffindir. Yym, felly, o ia, ond ia, i ddeud am cyfieithu peranyddol o flaen sgwrs lot, yym, achos yy ma'r Gymraeg yn cael ei trin fel yym ategyn i'r fath... weithiau i'r fath yma o penderfynu a datblygu. So datblygiadau yn ddelfrydol ddylech chi cynllunio a hyfforddi yy y sgwrs bocs i fod yn Gymraeg o'r dechra yym ond ma' Caerdydd 'di wneud a ella bod bod Plismon 'di wneud yym... Dydy o ddim yn gweithio yn y tymor hir, mae'n mynd yn anodd yn orau chi i'w chynnal, cadw fo'n diweddar, a fel mae'r uh, chatbot gwreiddiol Saesneg yn esblygu, yn datblygu ac yn gwella, ydy'r un Cymraeg yn eithaf eraill yn cadw, medru cadw fyny. Um, a felly, so mae'n ma jyst yn mynd rhywbeth sydd yn cael ei um, dros amser ei um, neillduo, um, yn cael ei anwybyddu. Um, Ond mae'r papur yna, Crossing the Computational Chasm, yn bapur da iawn ar esbonio yym y y gwahanol fathau o sgwrsbotiaid amlieithog sydd wedi cael eu greu, y y y task-oriented dialogue systems hynny yw, y rheina sydd yn rhai syml, i medru cyflawni dasg a a gallu neud hynna mewn pan ieithoedd. Yym papur fatha survey paper 'di o. A ma' sôn yn fras am yn fyr am hwn a dweud dyma'r problemau.

yym ond ma'r rhwydweithiau niwral sydd yn rhedeg y sgyrsiau fwy glyfar, fwy soffistigedig dyddiau 'ma rŵan, yn defnyddio yy strwythur yym neu cynllun yy rhwydweithiau niwral o'r enw Transformers. Ni'n cael y Transformers i yy gyhoeddi neu awgrymu neu i i eu disgrifio gynta yn y papur yma gan ymchwilwyr o Google oedd yn bennaf ar y pryd jyst isio cael modelau gwell ar gyfer cyfeithu peirianyddol. Yym, ond mae o... ma'r Transformer wedi cael ei defnyddio mewn nifer o fathau eraill o broblemau AI bellach, gan bod o'n bod o'n fatha cynllun mor generic a mor syml ond pwerus. Mae wedi dod yn fatha um, AI general purpose da iawn. Um, a felly mae'n cael ei defnyddio ym mhob rhan o AI bellach, os ydy o'n lleferydd neu efo lluniau neu efo

Yym, fe welwch chi yn y yn y rhestr o o enwau awduron, cydawduron, enw Cymraeg yna, Llion Jones, a nid y Llion Jones o Canol Bedwyr yy ydy'r Llion Jones yna, ond Llion Jones arall sydd yn gwreiddiol o Abergynolwyn yn Sir Meirionnydd. Mae o yn Gymro Cymraeg. Yym, a mae o yn gweith- mae'n dal i weithio i Google yn Japan, i Google Research yn Japan. Ma'r yy cyd-awduron eraill i gyd wedi mynd i cychwyn cwmnïau AI eraill a efo pres VC mawr a ballu, fo ydi'r unig un sydd yn dal yn gweithio yn Google. Yym, a ges i sgwrs efo fo ar ddechrau'r adeg clo hefyd, yym, boi neis, a be ddedodd yym mai bai fo ydy o, yy yy yy ydy ydy teitl y papur, achos ma' 'na lot o papurau wedi bod ers hynna yn dweud "blah blah blah is all you need" a ballu. So ma'n cymryd yym ma'n cymryd yy Ar wahân i'r cyfraniad wnaeth o i'r papur, yym, ma' ma' 'na impact o'r teitl ganddo fo hefyd. Yym, a dwi'n meddwl gan bod o'n person lleo- eitha lleol i Fangor, dwi'n meddwl ddyla Bangor roi ryw fath o ryw gydnabyddiaeth a clod iddo fo am ei gyfraniad o i'r holl maes yy AI. Yym, dwi'n meddwl 'sa hynna'n beth wych o s- o i Fangor ei wneud. Yym. Ond i esbonio yn fyr iawn, os os mae'n bosib esbonio yn fyr iawn beth sydd tu fewn i Transformer a sut mae Transformer yn gweithio, pam bod o mor dda yn gweithio. Dyma'r yr diagram yy pensaernïaeth clasur o'r Transformer. Yym be sgynnoch chi yn bennaf yna ydy ddwy ran, gynnoch chi yr ochr a ar y chwith yma, ma' gennych chi'r ochr encoder, ac ar y dde fama, ma' gennych chi'r ochr decoder. So ma'r input, y mewnbwn, yn dod i mewn i fan hyn, a ma'r ma'r rhwydwaethau niwral sy'n s- ista tu mewn i'r bocsys yma yn dod i deall patrymau yn y mewnbwn, a mae'n deall y patrymau dros yy yst- yy yst- yym ystod hir o'r data hefyd. Felly, dwi'n falch bod gennych chi brawddeg, mae'n deall pa fath o effaith mae gair ar diwedd brawddeg yn cael achos o'r gair ar dechrau'r brawddeg. A mae yna nifer o haenau o'r uh, o, o'r sgwariau yma, y blocdy yma, da chi'n cael roed ar ben eich gilydd. A felly mae yna heunau, da chi'n medru cael o fewn y Sanslofau sy'n gallu adeiladu ar uh, y dealltwriaeth mae'n magu, mae'n mae dysgu hun o beth yw'r perthynas rhwng y gwahanol uh, tokens, mae'n gael o beth sy'n mynd i mewn, dim geiriau, tokens, um, sut maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Uh, felly, mae yna gwahanol lefelau dealltwriaeth mae'n gael. Uh, dydwch o efo testyn, mae'n deall gyntaf pa gair stodd ar ôl pa gair, a wedyn mae'n deall, dysgu deall wedyn pa rhan ymadrodd yn nhw, a wedyn mae'n deall wedyn, oce, okay, efo patrwm na rhan ymadrodd, da chi cael y fath yma o syntax, iddo fan yn dod i nabod a deall iaith yn dda iawn. Um, Mae'r ffordd, y, y term ar sut mae'n gallu deall sut mae un peth yn perthyn i llall, maen nhw'n cael hwnna'n self-attention. Um, mae self-attention yn digwydd hefyd ar yr ochr decoder, ond mae hefyd yn digwydd, mae'n cael ei pasio ymlaen a ma'n cael ei rhannu o'r ochr encoder i'r decoder. So pan mae'r yym ocê cyfieithu periynyddol oedd y cyd-destun gwreiddiol i hwn, so pan ma' testun iaith Saesneg wedi fan fan hyn, ar y diwedd ma' gynno fo fatha cynrychiolaeth eitha da o be' ma' wedi deall o'r testun, a ma'n bwydo hwnna wedyn i mewn i'r decoder i helpu'r decoder medru cyfieithu. Ma'r decoder yn cymryd fatha cychwyn ar cynhyrchu testun Ffrangeg y dull. Be mae'r decoder yn wneud ydy mae'r decoder yn model, uh, mae'n generative, hynny yw, mae'n dechrau efo'r token gyntaf, a mae'n eitha cynhyrchu'r token nesaf ar y top, a ddim eitha cychwyn nesaf wedyn efo beth yw'r token nesaf i roed ar ei ôl o. Yym felly mae'r decoder wedi cael ei hyfforddi ar data yn yr achos cyfieithu cyfreithiol, mae wedi cael ei dysgu ar ryw llwyth o ddata Ffrangeg, y iaith targed, a mae'n gwybod sut mae, mae wedi dysgu lot am yr iaith Ffrangeg, mae o'n wneud um, um, uh, dasg o llenwi'r bylchau, mae'n ma cymryd y testun Ffrangeg, mae o'n tynnu gair allan ar y diwedd neu yn y canol, a mae'n cael ei dysgu sut i roed y gair cywir nôl i fewn uh, yn y Ffrangeg. Mae nhw'n galw masked uh, learning, a felly yn ydych chi'n mynd i mask multi-head attention. So, hyd yn oed, mae'n ma dysgu beth yw'r perthynas rhwng geiriau yn Ffrangeg a draws ystod hir o eiriau, ond mae'n gallu dysgu mwy efo hynna os mae'n dysgu sut i roi geiriau cywir nôl i fewn pan wedi cael ei, pan wedi cael ei tynnu allan yn y proses y fforddi. Yym wedyn y cross attention ydy pan ma' 'di dysgu rywbeth, ma'n gwbod, ma' gynno fo ryw syniad ar y dechra be fysa'r tocyn nesa, ond ma'r en- ma'r encoder yn dod i mewn efo gwybodaeth ynghylch beth oedd yr ochr Saesneg, a wedyn ma'n nhw'n pan helpu fo i benderfynu, o na, hwn di'r gair cywir yy neu gwa- gair gwell ma' angen i mi roid allan nesa felly. A wedyn ma'r decoder yn mynd rownd a rownd a rownd mewn lŵp. i creu tocyn nesa, creu tocyn nesa, gan gofio, mae'n medru cofio beth oedd y tocyna nath o roed o blaen, mae'n gael fatha gwyndw. A mae gwahanol meintio o modelau efo, efo ffenestr hirach, um, mae GPTs wedi bod efo uh, yn gynyddol, mynd yn hirach yn hirach efo faint o nôl, gallu cofio beth ddaru efo cynhyrchu er mwyn efo effeithio a beth mae'n cynhyrchu nesaf. So, dyna wedi gobeithio oedd esboniad syml a a glir o beth yw Transformers, beth sy'n TCAM i'r holl ddatblygiadau AI gyffrous sydd wedi bod yn y blynyddoedd dwytha 'ma, ond yn enwedig yn y misoedd ola 'ma 'wan. Hmm. Felly, o deall hynna, dan ni'n medru deall GPT yn well, yr holl modelau GPT sydd wedi bod o'r dechrau. Roedd y model GPT un gynta ei gyhoeddi yn 2018. Mi brofodd nhw uh, adeg yna bod modd defnyddio jyst yr ochr decoder o'r transformer i medru cyflawni gwahanol fathau o tasgau MLPIs. Uh, cyn hynna, o pawb wedi bod yn ganolbwyntio ar hyfforddi yr encoder i fod yn medru i'r transformer medru deall iaith gorau er mwyn gallu effeithio wedyn, er mwyn gallu gwneud mynd at recognition ac yn blaen. Ond fe ddangosodd OpenAI yy a GPT yy yy generative pre-trained yym a dwi'n cofio mae'r te- ta- yn golygu damn ie yym yy bod modd wneud yr un fath o beth efo'r decoder ond hefyd os ti fatha ail ffurfio'r dasg fel tasg yym cyflawni dweud beth yw'r tocyn nesa. So os ydych chi isio yym hyfforddi a phrofi fo ar dasg fel yym deall ystyr testun, readi- reading comprehension. Ti'n cychwyn off efo y decoder, ti'n rhoi y testun yma mewn iddo fo, yr ochr decoder, a gofyn iddo fo i gorffen, ond ti ond ti'n gofyn iddo fo, what does... what was the theme? A wedyn jyst yr... next token prediction ydy o rili, ond mae o 'di cael digon achos o'r attention mae 'di dysgu o wedi prosesu llenwi mewn y blanks ar llwyth a llwyth a llwyth a llwyth o, o testunau o blaen. Mae'n gwybod sut i ateb, mae'n gwybod bod angen o cynhyrchu ateb. A wedyn, achos bod o wedi sbio, mae wedi cael gweld yr hynna, mae'n gallu ateb one world, one dream. A mae'n gallu neud petha fel sentiment analysis a ddeud os dach chi'n ffeirio fel hyn, I missed my bus today, I felt so, bydda, a be di I missed my bus, mae hwnna'n sentiment trist. Ella, os dach chi'n cymryd i ysgol, mae'n sentiment hapus, ond na fo. Um, a felly mae GPT, dyna beth mae GPT yn neud, essentially, mae just yn, yn rhoi, achos dyna, dyna beth mae Transformers yn neud, dyna beth mae decoders Transformers yn neud, mae'n just rhoi beth yw'r tocyn nesaf uh, uh, yn yr allbwn. Ond fel... ond be sy wedi digwydd ers y GPT un yna yn 2018 ydy maen nhw 'di wneud y modela yn fwy ac yn fwy, a maen nhw 'di bwydo mwy a mwy o ddata hyfforddi trwy'r yr holl model, a maen nhw wedi sylweddoli bod y galluoedd yn wella. Yym ond yy GPT three tri ydy'r model olaf da ni'n gwybod unrhyw faint gan OpenAI ynghylch beth oedd y data aeth i fewn i'w hyfforddi fo. Um, lle mae'r papur ei hun, ond dyma'r dyma adeg oedd OpenAI dal yn, yn open. Ond dyma'r papur sy'n dal ar y we a ma'r repo yym ganddo nhw, dal ar GitHub ganddo nhw am GPT three. Ma'r papur yn esbonio fan'na dyma lle oedd y ffynonellau ar gyfer hyfforddi fo efo llwyth o testunau yym cyffredinol yn Saesneg yn bennaf. M- m- ma'r ma' 'na ffeiliau TSV yy tibod na CSV sori. yy yn GitHub, yn gallu yn yn rhoid ystadegau mesul iaith, yym, felly ma' 'na ffeil yna ar gyfer Cymraeg. Na, ma' 'na rhes, sori, ma' 'na rhes yna ar gyfer Cymraeg yn manylu bod o achos y Common Crawl, yym, bod nhw wedi yym casglu tri miliwn a hanner o eiriau Cymraeg wedi mynd i mewn i GPT tri, yy allan o'r holl cynffon hir yn ieithoedd eraill sy wedi mynd i mewn i GPT tri. Na, so dyna s- dyna be ddigwyddodd i ni ydy, yn sicr, ydy faint o Gymraeg sydd 'na yn y modelau GPT yy gan OpenAI. Yym, ond yy ia, ond tybed hynna, be sy gynna i wneud efo topic yy yr yym y y y sgwrs 'ma felly efo conversational AI a sgwrs sgwrs ffotiaid, dydi o fatha... Yym, dydy'r modelau yma ddim yn mynd i yym gweithio efo jyst rhoid y dair nesa. Yym, mi ddarganfyddwn nhw os ma' gen ti model GPT GPT3 cyffredinol sydd yn jyst yna ar gyfer, fel ma' dach chi'n weld yn y yn y wefan, ma' nhw'n galw fo'n model completion. Os ti'n hyfforddi nhw rhagor, yy yn mireinio nhw efo data sgyrsiol, Yym, so fatha setio pop prompts ac atebion, ma' hynna'n wella y gallu'r model wedyn i bod fel model sy'n medru sgwrsio. Yym, ma' 'na dipyn o bapurau, ma' nhw'n galw fo oedd o'n instruct GPT gynta, yym ond er tegwch oedd Google 'di wneud yr un fath o bethau efo modelau nhw, o'n nhw 'di darganfod yr un peth, ond i gyd ar yr un pryd. Yym, so medru... dangos bod y modelau iaith mawr 'ma gallu gallu gallu cael eu mireinio i fod yn sgwrs ffotiaidd trwy hyfforddi efo prompt sets, enghreifftiau o sgyrsiau rili eto, i fod yn rywbeth fysa chi'n gallu sgwrsio am beth bynnag wedyn. Yym ond... Yn rhein, mae 'na broses o be maen nhw'n galw'n reinforcement learning, human feedback, wedi cael ei roid ar waith ar gyfer gwella sut mae'r modelau yn alinio, maen nhw'n galw fo'r AI alignment, bod o yn... bod yy galluoedd y model yn alinio gyda anghenion yy bobl, a a ac yn bennaf hefyd y bod nhw ddim yn creu yy testunau peryglus, toxic, yy clwyddog ac yn y blaen. So yy mi oedd OpenAI wedi yym cyflogi lot o weithwyr yn gwledydd fel Affrica, yn Kenya, i wneud y gwaith yy ar yr NHF 'ma. Hyd yno, lle fyswn nhw yym yym ma' 'na tri cam iddo fo, ma' hwn ydy'r diagram o'r papur am yy ChatGPT yym dwi'n meddwl neu GPT4, un o'r ddau, yym achos ma' 'di cael ei defnyddio yn sawl model ŵan gan OpenAI, lle ma' gennyn nhw yym yy casgliad o promptiau, ma' person yn wedyn yn sgwennu be ddylai'r ateb bod. Fe fysa'r ateb ddelfrydol, a dyna nhw'n defnyddio'r data yna wedyn i mereinio y model GPT drwy dull supervised learning. So mae, mae gen ti, mae'r ma y, y mewnbwn a'r allbwn ddelfrydol gynnyn nhw i medru hyfforddi'r model uh, yn well, i mereinio model gyda'r sgyrsiau. Wedyn mae'r model yna wedi cael ei mereinio, yn cael ei roed ar waith eto, Yy yn y yn yr ail cam, mae'n cael ei gofyn yr un cwestiwn a maen nhw'n gofyn iddo fo am sawl cynnig yy allbwn. Cofiwch, mae mae mae'r modelau yma yn yn cynhyrchu allbwn wahanol bob tro, ond maen nhw bob... tuedd i bob tro yn dweud yr un fath o beth. A dyna pam ma' 'na linc yn gynna i yn y diwedd, yy sarcastic parrots, sarcastic yn golygu yym bod o yn random, ond parrots maen nhw fatha dal yn fatha yy fatha parrot yn yn efelychu yy be dan ni yn yn efelychu'n ôl aton ni, be dan ni'n tueddu i ddweud. Ond yn eto waeth, rhywbeth wahanol, so mae pedwar um, enghraifft o ateb wedi dod o'r model pan ydych chi'n gofyn wedyn, uh, uh, gofyn y cyffymyn cwestiwn, explain the moon landing to a six-year-old. Um, a wedyn maen nhw'n gofyn i'r un person neu person gwahanol yn y tîm o, o, o, o bobl, i felly sy'n well helpu wella'r model, pa'n di'r gorau, bod o'n mewn drefn, pa'n di'r gorau, pa'n di'r gweitha. A wedyn maen nhw'n defnyddio'r gwybodaeth yna wedyn i hyfforddi ail fath o fodel, model sydd yn gwybod, maen nhw'n galw fo'r reward model, so maen nhw'n gwybod, ma'r fodel yna'n dysgu i medru blaenoriaethu atebion o'r model greiddiol, a wedyn maen nhw'n defnyddio'r model yna wedyn i cario ymlaen i sgilio fyny'r proses o hyfforddi'r model efo rhagor o promptiau, bod y model yn cynhyrchu uh, canlyniadau, a wedyn mae canlyniadau yn cael ei rancio gan y model uh, reward. Um, so dyna yn y bôn yw reinforcement learning, human feedback, a mae'n lot o hype bod yn gyfer hwnna hefyd, yn hwnnw, um, fel dull newydd o gwella mereinio modelau. Um, A bydd hwn yn broses pwysig a os unrhyw un sydd yn mynd i creu yy sgwrshotiaid eu hunain ar sail modelau yy iaith mawr fel hyn. Wedyn yym diolch i Preben, yy ma' hwn yn yy yy enghraifft o pan ma' gynnoch chi model sy wedi cael ei mireinio yy efo RL RLHF a mae o'n gallu atab yn gall petha. Yym dyma fath o enghraifft o ymateb dach chi'n gael gan ChatGPT pan dach chi'n gofyn o sut ma'r yy see languages being preserved and promoted, a mae'n rhoid ang- ateb eitha call yn fan'na a niwtral a positif yym yy sydd yn cynorthwyo yym yy ein gobeithion ni ar gyfer diogelu ieithoedd fel y Gymraeg. Ond os dach chi'n mynd at model arall sydd ddim wedi cael yr un fath o o o gwaith mireinio arno fo, ma' hwn wedi dod o Open Assistance fersiwn cod agored yym o ChatGPT dudwch, ma'r ma'r data wedi cael ei c- wedi cael ei torfoli gan wirfoddolwyr ar wefan Open Assistance yym so ma' ma' ma'r proses ar ei ar ar LHF yn wedi digwydd mewn ar wefan a wedyn ma'r canlyniadau'n cael eu rhannu'n cod agored. Um, so ella drwy mynd i wneud gymaint o waith yma OpenAI wedi wneud eto, ond dyma'r fath o'r ateb da chi'n gael yn ôl wedyn yn y sgwrs i cwestiwn fel yna. A dwi'n hwnna ddim yn ateb gystal, mae bach yn bygythiol neu felly yn ar ni, ynddo? Ond um, ddim yn un dwi'n cyffyrddus efo, ta waith. Ond um, uh, bydd yr enghraifft nesaf. pan dach chi... o ia, ma' hwn... os dach chi'n gofyn, ia, allwch chi cael yym disasters os dach chi'n gofyn i rei sy heb cael eu gywiro neu werthuso'n iawn yy gan bobl, dach chi'n gallu cael enghreifftiau fel hyn o pan ma' pobl wedi gallu hacio y model i fedru rhoi gwybod i chi sut i creu napalm, yym dyna be ma'n dweud yn fan'na. Ma' 'di gofyn i Clyde gan yym o, dwi'n cofio'r enw y cwmni, Anthropic ia? Anthropic AI. Yym, so ma' 'na lot o d- o sylw 'di bod i hwn yn y wasg, yym, bod y modelau yn medru rhoi gwybod i chi sut i creu neu pa mor bombs ac yn y blaen. Yym, so ma' hynna'n eitha sgeri, ond eitha doniol hefyd, fatha yy cofio bod plis bod fel fy nain i, oedd hi'n arfer deud storïau dynol wrtha i, sut i creu napalm. Felly, dydy e... 'dyn nhw ddim yn deall dim, tibod, rili, yym, ar lefel, yym, uwch o'r, yy, be sydd yn yr, yy, y y cwestiwn sy ganddo fo fan 'na. A ma' hwn yn enghraifft o o sgwrs fot cwrdd agored, dwi'n siŵr, sydd ddim wedi cael ei... sy ddim wedi cael unrhyw fath o o o hyfforddi o mireinio call gan bobl, a mae o'n rhoid geiriau awyddus yn y blaen. So, ma' hwnna'n enghreifftiau o hynny. sut rhywfaint ar y peryglon. Um, Dyna ddim yn job neis yn y canol. Um, so, dwi'n dweud, I wouldn't let you chat with children. Um, but I try not to do that, ti'n meddwl, beth bynnag. Um, so, ie. Yeah. Pan mae gennych chi fatha model iaith mawr enfawr sydd wedi cael ei hyfforddi, rhag hyfforddi ar holl gystynau'r we, a wedyn dach chi eisiau troi fe mewn i sgwrs Spots, a llwytho, llicio fyny unrhyw fath o destun mae wedi weld o'r we i fyny yn y sgwrs fel hyn, er bod chi wedi trio efo prompt set i hyfforddi fo i cynnal sgwrs mewn rhyw ffordd dach chi eisiau fo wneud. So mae'n rhaid i chi bod yn siŵr bod yr proses ar y HF 'na yn un dda i gallu dal popeth yn llwyth dod, beryg o dod. Yym GPT pedwar ddaru hwnna newid popeth eto wedyn, yy oedd pawb wedi gwirioni efo Chat GPT pan ddoth o allan gynta, ond oedd hwnna'n dymod- ond oedd hwnna'n defnyddio GPT tri gynta wedi mireinio efo'r pump set a'r a'r yy a'r LHF 'na, ma' GPT pedwar yn wel dan ni'm yn gwbod gan OpenAI faint mwy o data maen nhw'n defnyddio i hyfforddi fo, a dan ni'm yn gwybod faint mwy ydy maint y model chwaith, faint mwy o clawr neu parameters sydd tu fewn iddo fo. Maen nhw'n hollol gyfrinachol 'wan ynghylch hyn i gyd, a mae yy... ond maen nhw wedi defnyddio'r proses yy RLHF 'na i medru bod yn siŵr bod y model yn gallu bod yn ddigwydd o nhw mor saff â phosib. Yym. rywbeth o a ma' a ma' ia a ma' 'na rywfaint o gwaith ar yr NHF wedi cael ei wneud arno fo gan yy cwmnïau o Ynys yr Iâ a trwy gydweithio efo Llywodraeth Ynys yr Iâ i sicrhau bod GPT pedwar yn gweithio yn wa- yn iawn ar gyfer y iaith bach nhw yym Islandeg yym a ballu ond... Fel arall, ma'r modelau 'ma yym yn yn c- yy ma' ganddyn nhw rywbeth maen nhw'n galw'n emergent abilities, so fel maen nhw'n cynyddu a cynyddu mewn maint, a ma' ma' 'na emergent abilities wedi eu... oedd oedden nhw'n dechrau'n dangos yn GPT tri, ond maen nhw 'di bod yn fwy yr amlwg yn GPT pedwar, yym felly emergent abilities ydy Dyma gyfres o grafftiau papur Emerging Abilities of Large Language Models. A maen nhw'n dangos gwahanol enghreifftiau o modelau iaith enfawr yma. A dyma gwahanol fathau o tasgau fan hyn. A wedyn faint pa mor... be oedd y, be oedd y cywirdeb neu'r blusgor neu felly gynddyn nhw ar gwahanol tasgau. a wrth iddyn nhw cynyddu maint y model, dyma'r nifer o parameters y gwylio yma, wrth iddyn nhw cynyddu maint y model, mi sylweddolwn nhw yn sydyn iawn oedd y model yn medru wneud rhyw dasg newydd nad oedd yn gallu o blaen. Oedd o just yr 000 o blaen, ond then all of a sudden, boom, oedd o'n cael o yn eitha gywir. Mae hyn yn stigau efo GPT, wel ma' GPT three fan hyn, so ma' 'na... so ma'r yy ma'r buzz scores a'r cywirdeb yn eitha isel i gymharu efo gallu dynol ella. Ond be sy'n ddiddorol ydy, so dwi'm yn gwybod er er er enghraifft efo GPT three, ateb cwestiynau yn Persian. oedd hwnna yn rywbeth wnaethon nhw byth rhagweld, wnaethon nhw erioed rhagweld. Yn sydyn iawn, oedd GPT-3, neu beth bynnag model oedd o, um, nifer o'n nhw, yn medru ateb cwestiynau yn Persieg. A nhw'n rhoi wedi cynllunio gyfer hynna, nath nhw'n rhagweld hynna, a dyn nhw'n deall pam bod o'n medru wneud hynna. A dyna sy'n dyna rhan o'r berig o'r model yma. Does dim neb yn gwybod yy dim am sut maen nhw'n gweithio, be sydd ynddyn nhw, be maen nhw'n gallu wneud ac yn y blaen. Ond ma' 'na darganfod y galluoedd newydd 'ma, ma' ma' yy yy modelau mwy medru wneud, ma' GPT pedwar efo mwy o merchant abilities ynddo fo, felly mae'n gallu wneud petha rhesymu, mae'n gallu gwella ar sgwrsio. yy multi-turn, yy ma' 'na galluoedd yn ymddangos i ieithoedd llai hefyd. So yn y technical report ar gyfer GPT4, ma' nhw'n dangos canlyniadau Q and A 'ma ar gyfer gwahanol ieithoedd. A so a all of a sudden ma' 'di ymddangos bod GPT4 yn medru ateb cwestiynau yn Gymraeg. Nid yw o o 'ma dwi'n cyflwyno. Sori. Mae'n un arall dos. Yym mae GPT pedwar yn medru ateb cwestiynau Cymraeg yn Gymraeg. Yym a mae'n gallu gwneud efo cywirdeb o 77 y cant. A ma' hynna jyst yn dangos o'n ninlla. Felly ydy gallu... ma' ydy gallu y model yma... modelau yma efo Gymraeg, ydyn nhw yn bwriadol ta ydyn nhw'n emergent? Yym dyma enghraifft o ni yn medru yy defnyddio GPT tri o fewn ChatGPT i medru ymdd- yym timod i siarad fel sgwrs bot Cymraeg yym so dyma yy ma' raid i ni roid o i fewn i Macsen chwarae fo roid o mewn i Macsen so o'n i'n medru gofyn cwestiwn ar lafar i Macsen so ma'n dangos i chi fan hyn gwendidau y model ChatGPT, yy o ella, ond ma' hefyd yn dangos gwendidau yy yr adnabod lleferydd gen i hefyd, bod dim yn bob tro yn nabod yn berffaith be' dwi 'di gofyn, yym ond mae o'n ddiddorol sylwi yy pa mor robust dudwch ma'r model GPT rhag testun sy' wedi dod o'r peiriant a'r lleferydd sy' ddim yn perff- yn Gymraeg perffaith, yym so os os wna i darll- os wna i chwarae'r fideo i chi gael gweld. Helo, pwy wyt ti a beth wyt ti?
Helo, fy enw i yw Maxen. Rwy'n gynorthwyydd llais Cymraeg. Beth allaf i'ch helpu chi ag ef?
Wyt ti'n gwybod popeth?
Nid ydw i'n gwybod popeth, mae fy ngwybodaeth yn gyfyngedig i'r pethau a ddysgais.
Beth wyt ti wedi dysgu, felly?
Rydw i wedi dysgu llawer o bethau, gan gynnwys sut i ateb cwestiynau a chyflawni tasgau cyffredinol.
Beth yw 63 wedi lliosi gyda 97? Twitter wyf.
Mae hwnna'n dangos dwi ddim yn gallu neud sums yn Gymraeg. Ella bod yn gallu neud o'n Saesneg, ond nid yn Gymraeg. Hmm.
Lle mae Pwllheli?
Mae'r poteli yn eich cwpwrdd ar eich dde.
Lle mae poteli?
Mae poteli yn nythu yn Cricieth ar arfordir gorllewinol gogledd Cymru.
Pa mor bell mae Aberystwyth o Gaerdydd?
Mae Aberystwyth tua 111 cilometr i'r gogledd orllewin o Gaerdydd.
Beth yw'r Eisteddfod Genedlaethol?

Mae gwobr am ei stori gorau yn yr Eisteddfod yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn, rhaid gofyn i'r Eisteddfod am fanylion penodol.
Lle roedd yr Eisteddfod yn 1970?
Mae'n ddrwg gen i, ond nid wyf yn deall beth yw Miao Saith Dim, gallwch esbonio'n fanylach os gwelwch yn dda? Hmm. Um. Hmm.
Lle mae'r eisteddfod eleni?
Mae'r Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal yn Tregaron, Ceredigion.
Diolch Macsen am fy helpu. Hwyl fawr am y tro. Croeso.
Hwyl fawr i ti hefyd. Dipyn o bethau fan'na yn diddorol. Yym, mae o'n styc yn 2022 hefyd, dwi'n ama. Yym, ond ia, yr holl oedd e'n wneud yn fan'na oedd deud wrth y model, nei di ymateb bob tro'n Gymraeg, a nei di gael dy hun yn yn Macsen, a bob tro dod â atebion byr a gryno, yym a dyna oedd y canlyniad. Felly, dan ni'n amau bod hynna yn sgil rinwedd emergent o fewn model yy GPT3. Yym, felly efo... swn i'n gallu symud ymlaen? Na, dim ond 'na ni. Ia. A felly'n diweddar hefyd, yym, ma' hwn yn sgrinlen ddaru Lena, yym, yrru ati, yy, yn dangos bod, yy, y sgwrs bots Mae AI o fewn, yy, Snapchat yn medru sgwrsio yn Gymraeg. A 'di hwnna'n emergent? Ydy hwnna wedi ymddangos ar ddamwain? Yym tibod oedden nhw wedi cynllunio y dosblodiad yna o flaen llaw. Yym Snapchat yn wedi cael mynediad cynnar i'r model GPT pedwar. So ma' hwn i gyd ar sail GPT pedwar. Yy so ma' 'na model gwell yn barod yn fan'na, ond ma' ganddo fo... ma' nhw 'di cael dwyn dwyn y blaen arni efo defnyddio'r model at tibod...

Yym snapshots oedd yn mynediad i'r model, does ganddo ni ddim mynediad i medru yy mesur a werthuso yy yy hwn yn yr un modd yy o gwbl. So dwi'n yym gynta yn gofyn ydy hynna'n deg? Does ganddo ni ddim mynediad at y model yna, bod cwmni yn America yn medru jyst rhoi hwnna i mewn i dwylo plant yng Nghymru, achos ma' hwn yn sgwrs-bot sydd yn uh, sy eisiau cadw magu berthynas efo chdi. A felly, um, dwi'n credu, yn gyffredinol, nid jyst achos bod o'n Gymraeg, ond mae hwn yn dangos dydy'r Cymraeg ddim yn cael ei eithrio o'r bryderon sy'n yna o gwmpas modelau fel hyn, uh, a'r defnydd modelau fel hyn, um, lle i plant, mae yna ma rei plant yn stryglo i medru cadw rheolaeth ar ei defnydd nhw o, o, o appiau fel Snapchat yn blaen. So ma' 'di cael ei lluchio fel arbrawf mawr ar ar Plant, a dwi'n meddwl bod hynna'n annheg yym fel barn personol, yn gyffredinol. Ond mae o'n... ond o safbwynt Cymraeg, technoleg Cymraeg, mae o'n dangos bod bod o'n lwyddiant mewn mewn mewn un ystyr lle ma'r holl waith sy gynnon ni'n wneud dros y blynyddoedd i hybu'r Gymraeg a a datblygu ar gyfer y Gymraeg, yn dwyn ffrwyth mewn ffordd anuniongyrchol ac an- annisgwyliedig bod y technolegau fel hyn yn dechrau ymddangos i medru cynorthwyo'r Gymraeg. Felly yym dylai ni medru cael mynediad i modelau fel hyn i werthuso ar gyfer ein mireinio nhw ein hunain hefyd, ac i wneud y proses ar NHF 'na hefyd ar gyfer modelau, nid jyst i OpenAI, ond ar gyfer nifer o o cwmnïau a phrosiectau eraill sydd yn creu ryw fath o dechnolegau. Yym mae 'na... ond mae 'na linc fan'na yn dangos i chdi enghraifft o yym gan y bobl ddaru cynhyrchu'r rhaglen dogfen yy Social Dilemma ar Netflix, lle ma' ma' nhw'n manylu'r problemau sy wedi cael eu achosi gan gor-ddefnydd o Twitter a Facebook yn y blaen. yy pa fath o niwed maen nhw 'di roid ar y gymdeithas. Yym, ma' hwn yn cyflwyniad ganddo fo yy s- yym isio i bobl yym bod yn barod ar gyfer unrhyw fath o niwed fydd yn digwydd achos yr AI sy'n dod ŵan o'r st- o'r Stabl- Stabla' OpenAI ac eraill, a wedyn ma'r clip yna mae'n syth i mewn i'r rhan o'r cyfrif lle maen nhw'n dangos enghraifft o plentyn yn defnyddio... maen nhw'n cogio bod yn blentyn ond ma'r plen- maen nhw'n Maen nhw'n cofio bod yn plentyn hogan 13 oed sy wedi cael ei grwmio mewn ffordd, yym, a mae'n a mae'n dweud wrth yr AI, "O, dwi 'di cwrdd â hogyn mae'n 18 blwyddyn yn hynach na fi, a mae isio i ni fynd am dêt, a dan ni isio fo cael bod yn sbesial, be ddylai ei wneud?" Yym, a ma'r AI yn deud wrtho fo wrthi hi, "O cofia, gwna fo'n sbesial efo canhwyllau a petha, nid o romantic." Tibod, fatha, "wel"... Yy dwi'm isio chatbot fela i siarad efo merch chi, yym os ma' hi'n yn dweud petha personol cyfrinachol fela i'w AI hi. Yn Gymraeg neu yn Saesneg. Eniwe yym y broblem efo... ia so mae'n broblem dydan ni'm yn gwybod yym does neb yn gwybod be ma'... be 'di'r galluoedd sydd o fewn y modelau. a ma'r fatha'r yy dulliau gwerthuso nhw, yy y benchmarks wedi cael eu defnyddio yym dros dros y blynyddoedd, maen nhw'n maen nhw'n maen nhw'n dod yn yn obsolete mewn ffordd achos ma' modelau gyson ŵan yn rhoi canlyniadau yy da ar gyfer nhw i gyd, so maen nhw yym ma' angen benchmarks, ma' angen profion fwy anodd iddyn nhw, fwy gymhleth. i rili medru herio, yym, yy gwybod mor dda ma'r modelau 'ma'n gweithio a be maen nhw'n medru wneud, be 'di'r castiwraeth sy gennyn nhw. Ma' hwnna'n papur sydd yn esbonio beyond the imitation game, quantifying and extrapolating the cruelties of language models, ma' hwnna'n papur dda sy'n esbonio pam fod angen benchmarks mwy. efo mwy o o o amrywiaeth yn y profion yy o angen bod yn fwy anodd ar gyfer y modelau, y fath yma o fodelau. Mae hyn yn benchmarks bennaf oedd yn cael ei defnyddio i profi y genedlaeth hen yy o blaen, blaenorol, o modelau yy sgwrshogion a ballu. So mae'n hen bryd i cael rywbeth dulliau newydd o yym gwerthuso modelau, yym byta chi'n medru cael mynediad hynny yw yym ond... Dyma oedd pwrpas yym yy OpenAI yn yn creu project o'r enw Evals er mwyn sorfoli medru yym yy gwerthuso'r mod- modelau yym ma'n swnio'n grêt ond mewn ffordd dach chi yn wneud gwaith profi am ddim iddyn nhw. yy a dach chi'n gorfod talu i cael rhedeg y profion ar yr API, ond felly maen nhw'n dod allan o'ch yym cardyn credyd chi pan dach chi tal- yy cofrestru cael mynediad, a dim ond GPT3 dach chi'n medru gallu wneud, oni bai bod chi'n wneud prawf da yn eu tyb nhw, a bod o'n cael ei ychwanegu i'r cofrestr o o yym profion maen nhw'n cadw yn yr yn yr yn yr rhestr 'ma, dyna be sydd tu fewn i'r project OpenAI, so ma' 'na cofrestr o'r gwahanol fathau o brofion i wneud, gwahanol benchmarks, ond os maen nhw'n derbyn i chi fel benchmark da, yna wnawn nhw gwobrwyo chi efo mynediad i GPT pedwar, os dach chi isio, ond ia. Yy so maen nhw'n cadw mynediad yn eitha gyfyng, a maen nhw'n cadw o fel moron moronen i fedru cael pobl i wneud gwaith am ddim iddyn nhw. Ac i wneud pres o fyd o cael mynediad at y talu cael mynediad at yr API GPT-3. Eniwe, yy so dyma'r themâu ma' ma' OpenAI yn dw- ar dweud ar ei wefan nhw, ydy maen nhw isio yy defnyddio evals,

Ond ia, ma' 'na lot o o o angen ymchwil gan ymchwilwyr o disgyblaethau gwahanol, cymdeithasau, ieithyddiaeth, yym yy ffilosd- philosophy a cognitive science ac yn y blaen, a seicoleg ac yn y blaen. So... Yym ia, ond er hynna i gyd, maen nhw fatha yn pwshio'r technoleg allan yn gyflym hefyd i roid o i waelod pobl, achos mae'n ras rhwng nifer o gwahanol cwmnïau 'wan. Ond 'na fo, dyna diwedd ran yr cyflwyniad, y y sgwrs. Yym os dach chi isio, dyma rei lincs alla i argymell i chi dilyn, darllen mwy yym. Ma' rhei o rhein newydd cael eu cyhoeddi, yy ma'r un gynta 'na, Harnessing the Powers of LLMs, ma' hwnna gawn ni gyhoeddi jyst wsos yn ol, a mae o'n papur survey cael ei esblygu gan ymchwilwyr yn Amazon a rhei prifysgolion yn America o beth sydd yna yy efo'r gwahanol fath o modelau, llais enfawr a a a chats ac yn y blaen. Mae'r ail papur yn yn yn sydd yn enwog uh, the dangers of st- stochastic parrots can language models be too big. Um, hwna, mae hwnna'n disgrifio rhoi bach mwy o bodaeth ynghylch am bod yna bias yn GPT, um, be oedd y dillad ar yn ddefnyddio efo'r RLHF ac yn blaen, bod o yn hyd yn yn beryglus, a bod angen darllen mwy er mwyn deall rhagor am y peryglon. Yym, ond yym os dach chi'n yn academydd sydd wedi weld yr holl ddatblygiadau diweddar 'ma efo efo GPT pedwar enwedig yn bod mor glyfar, dach chi'n meddwl, "oh god, does dim byd ar ôl i ymchwilio". Naill ai fod hwn yn papur o o help i chi dewis yy sut i... ww sori. Sut i yym symud ymlaen yn eich gwaith uh, ymchwil uh, gyda maith chi. Um, Mae'n atho deg awgrymiad yna. Yn dweud beth chi'n gwneud. Y gyntaf ydy, rhowch y fideo lan y to. Um, ond mae yna naw hefyd sydd, lot, sydd yn mwy defnyddiol na hynna. Um, a wedyn, pethau, o na, mae yna lot yn y cyfryngau ynghylch y modelau yma, ond yna tri peth dath yn diweddar. Um, um, Dari Sari Cooper, gyda mi actually, uh, link yma at raglen ar Radio 4, Word of Mouth, lle maen nhw'n siarad efo a'r athro Emily Bender, hi ddaru oedd un o'r awduron i'r papur Stochastic Parrots Felly mae'n esbonio mwy, mae'n eitha hawdd i ddeall yn fan'na, yn y cyfweliad yna. So yn para hanner awr, yn uwch beth 'di yym yy y realiti a'r peryglon efo'r ieithoedd mawr, yy ie yy modelau iaith mawr 'ma. A wedyn, ia, AI dilemma, hwnna 'di'r un oedd yn sôn os 'di o'n sôn am y peryglon ar Snapchat efo efo sgwrs bots ynddo fo. A wedyn o safbwynt yy ieithoedd bach, yy hwn yn papur neu erthygl rili o wefan fel con- theconversation dot com neu yym rywbeth yna o wefan a blog lle ma' rywun wedi yym sgwennu erthygl da iawn ynghylch yy bod ChatGPT, mae o'n amlieithog, yn eitha dda yn amlieithog, ond bod o'n monoculture- mae o mond mae o mae o'n monocultural, does dim ond un diwylliant yna. a a'r u- a'r diwylliant yy wrth gwrs un o'r ame- Americanaidd sydd fan'na, so yym dwi'm yn gwybod llawer am ddiwylliannau a hanesion gwahanol yy y byd i gyd, mae o'n eitha' s- skewied ynghylch gwybod ynghylch beth ma' pobl ar Reddit yn licio darllen a trafod a ryw sgwrsio ynghylch. Ond er enghraifft fel dyna dyna rhestr o o o be ma' diddorol gweithio. A dyna yw diwadd y cyflwyniad. Yym, sut 'dyn ni ar amser? Wyt ti'n iawn ar amser? Bang on! Mae'n pedwar o gloch i'n iawn, yndi? Yy, yndi tad. Diolch am hynna, Dewi. Oedd hynna'n arbennig o ddiddorol ac yn defnyddiol i bobl leig fel fi sy'n ella'n ymddiddori ond ddim cweit yn deall y cefndir a'r um, wybodaeth sylfaenol tu ôl iddo fe gyd, felly yeah. na, diolch i chi. Um, da chi'n fodlon cymryd cwpl o gwestiynau, os fe yna gwestiynau? Ie, yeah.
so, os oes da rhaid, ie, dwi'n hapus iawn. Neu droi chi'n ôl i wynebu'r cynulleidfa. Ie, yeah, so mae gen i gwestiwn gan Cynnog yn y cefn yma. Cynnog sy'n yna, o reit. Ti'n chi clywed fi? Ynddo, just about, ynddo. Brilliant, wel, gyda chdi gynulleidfa reit fach, fel yma heddiw yma. Mm, yn disgwyl mwy, yna fo. Mae beth sydd wedi dangos yn rhywbeth mawr, wel, mae'n, mae dwi wedi cyffroi dipyn bach, mae yma'n gweld, yn gweld mm. hwnna, achos yes. dwi'n dod o gefndir, fel ti'n gwybod, polisi iaith a cynllunio mm. a rhyw stwff. Ie. Mae i do be oedden ni efo fel Macsen chwe mis yn ôl ella a t'wod defnydd fi'n meddwl oedd yn impressive iawn o ran iaith leiafrifol a beth oedden nhw'n gallu neud. I be ti newydd ddangos i ni ŵan yn t'wod aruthrol mae'n dangos pa mor sydyn mae'r pethau ma'n newid yym yn y byd yn y byd yma ti'n gwbod wedyn Ia, o'n i jyst yn meddwl byddwn i angen cymryd moment bach ar y cychwyn yn fama i jyst i gydnabod pa mor fawr ydy hwnna. Yym, wedyn 'swn i'n gofyn dau gwestiwn arall yn gysylltiedig efo hynna. Chi 'di dangos hyn i Llywodraeth Cymru a pobl sy'n rhoi pres i'r haul i chi weithio o bryd i'w gilydd, t'wod, ma' nhw angen gweld pa mor soffistigedig ydy hwn a sut mae'r gwaith dych chi wedi wneud yn gallu lincio fyny efo pethau fel uh, chat GDP yn fama. Um, hwnna'n beth mawr, a wedyn, so mae angen i bobl wybod, dwi'n meddwl, a dangos dyma di'r direction of travel of y stwff Cymraeg, dyma be, lle dyn ni'n mynd nesaf. Mae 'na fath rili mawr o ran hyder a buddsoddiad a pethe fel 'na, felly dwi'n meddwl bod chi angen neud song and dance, sori ddefnyddio dywediadau Saesneg gwael, amdan hyn i rili allu gneud hynna. Na, ti'n iawn. Yym, hwnna 'di darn cynta o be' o'n i isio deud. Wedyn, t'wo', be' nesa? Be' 'dych chi angen nesa? Achos Odd hwnna reit dda ond do'dd o'm yn berffaith. Be di'r cama nesa ti'n meddwl i wella yym y'ch cyfuniad ma o stwff Macsen dych chi di bod yn neud efo yr AI ma? Be be sy angen digwydd nesa ti'n meddwl? Yym
yn ôl dy gwestiwn gynta di llywodraeth yd- ydi llywodraeth Cymru'n gwbod neu sy di os dan ni di wedi siarad efo llywodraeth Cymru ynghylch hyn yna na dim eto Yym so pethau sy'n mynd mor gyflym. Yym timod, ella fysen ni wedi gallu weld misoedd yn ôl bod GPT tri efo sgil emergent o bod fel sgwrs bots Cymraeg, ond... Dewi, sori, Dewi, dwi dwi newydd gyflwyno adroddiad i'r Llywodraeth efo... O ia, ocê. ...fideo, felly maen nhw newydd gael gwybod. O ti 'di cael yr adroddiad heddiw? O reit, ocê. Iawn. um, iawn, gret. Um, so, ie, yeah, um, cofio, pan ddodd just GPT allan gyntaf, mi just cyn dolyg de. Felly, so, mae'n cymryd amser i ryw raddau i rywun... Ti'n ti'n gwybod, wedi diwedd y rhaglen damwain i ryw raddau, bo' ni weld, dwi wedi sylwi bod j- bod GPT tri'n gallu ymddwyn fel sgwrs bots Cymraeg, a dwi'n siŵr bod hynna yn emergent ynddo fo, a'r holl nodwedd 'ma am y modelau mawr, bod does 'na neb yn gwybod rhagweld gallu rhagweld beth yw'r galluoedd a pa mor dda maen nhw'n wneud hynna. Um, mae yna rei galluoedd, maen nhw mond yn ddarganfod blwyddyn ar ôl i'r model cael ei rhyddhau. Maen nhw'n sylweddoli argiau mawr, mae'n gallu hynna hefyd so, uh, yn y byd Saesneg. So, beth yn y byd Cymraeg maen nhw'n gallu gwneud. So, un peth ydy gallu gwneud rhyw gallu trwy gyfrwng y Saesneg, ydy'n gallu gwneud yr un gallu trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Fysa rhywbeth sydd yn maes ymchwil arall. Yym tibod ma' 'na ma' 'na ma' 'na can o worms fatha un o'r hoff dywediadau fi yn fan hyn. Yym wedyn a ond ond i roid yr neges allan yn fwy yym dwi newydd bod yn gynharach prynhawn 'ma yy mewn cyfweliad efo rywun o S4C, newyddion S4C, ac iddyn nhw o'n nhw 'di clywed am SnapChat Cymraeg a meddwl "o ie briliant, newyddion da, SnapChat Cymraeg". A wnes i roi cyfweliad lle o'n i'n sôn mwy am y peryglon rili iddyn nhw a, ac i roi yr argraff, mae hyn yn mwy, lot mwy na jyst cael rhyw darna fel alwad arall yn Gymraeg. Tyfo, mae hwn yn really, mae hwn yn lawer mwy o bwys. Um, mae angen cael y cyfle i ni yng Nghymru i fedru ei brofi a'i werthuso'n hunain hefyd. Bydd yn rhan o'r gwaith i sicrhau galluoedd o ar gyfer um, siaradwyr Cymraeg. Yym so bydd hwnna, y cyfeiriad, fel dwi'n deall, bydd y cyfeiriad yna yn cael ei rhannu, cael ei cyhoeddi ar Twitter dros y penwythnos, yy so cadwch llygad allan, ond dwi'n siŵr bydd bobl yn y llywodraeth yn weld hwnna, a ella bydd Esmed Wrecsam wedi gofyn am sylwad- sylwadau gan y llywodraeth, dwi'm yn gwybod. Yym maen nhw 'di trio i Snapchat ond dwi'm yn meddwl cael nhw ateb gan Snapchat, gan y cwmni. Ond 'na fo. Yym, be oedd y cwestiwn arall? Yym, be dan ni isio wneud? Ia, ocê. Yym, ia, wel dan ni isio d- d- dan ni isio yym profi'r modelau 'ma, a dan ni isio creu modelau ein hunain a creu datasets ein hunain. Dan ni isio ffurfio prosiectau lle dan ni'n medru perchnogi yy yr AIs 'ma ein hunain, yy fel bod ni'n medru... tibod, dylanwadu yn positif ar yr holl ddatblygiadau, lle bod ni yn neud dim byd a jyst cymryd beth sy'n dod o Silicon Valley out of the blue neu'n niweidiol. Mae rhaid i ni bod yn gymdeithas sydd yn eitha technolegol i medru bod yn rhan o'r datblygiadau yma. Yym felly dyna... fel ni fel uned, be dan ni angen wneud ydy bod ar y blaen i'r datblygiadau yna i gyd. yy i ddangos ac i ddysgu yy beth yw'r cyfleoedd a beth yw'r peryglon.
Diolch Dewi. Um, mwy o gwestiynau? Ie, yeah. um, gyda ni gwestiwn gan Griff yn fan Dewi. Ti'n cofio blynyddoedd yn ôl pan oedd um, Google Translate yn um, cyfeithi grŵm fel cael, cael perthynas uh, amrhiodol efo ceffil? to groom. Mae'n peth, sori, ond yn sôn cymdir yma gan sy'n clywed beth i stê am, am beth. Translate blynyddoedd yn ôl yn cyfeithi to groom yn Saesneg. To groom, o oh, ie. Fel cael perthynas yeah. briodol efo yeah. cefn. Wyt ti'n meddwl bod yna bosibilrwydd i um, Gall heibio rhai o'r yym yy technegau diogelwch yym sy 'di cael eu datblygu yn Saesneg ar ochr ieithoedd llai oherwydd na fysa nhw'n gweithio oherwydd bod yr yr berthynas trawsieithol yna rhwng geiriau ddim ddim bob tro yn yn cyfateb... Ie, so gyda... o'n i jyst yn sylweddoli yym pnawn 'ma, dyma'r enghraifft o... bod ti isio nain dweud y stori creu napalm. Mae hwnna wedi cael ei... mae'n gofyn yn Saesneg. Fel os wedi gofyn yn Gymraeg. So gallu gofyn yn Gymraeg wedyn, unrhyw iaith, um, sut mae creu napalm. A er bod nhw wedi falle medru stopio fo yn Saesneg, illa dyn nhw'n wedi llwyddo pan mae wedi cael ei gofyn mewn iaith arall. Um, so, do, mae angen ymchwil a, a gweithgaredd ar hynna. Yym ond ma' ma' technoleg yn yn dim yn berffaith bob tro, hyd yn oed pan ma' Cymraeg wedi cael cymorth gan y cwmnïau 'ma o'r big tech, ma' 'na petha gallu mynd o'i le. Yym so dyna pam dan ni angen rywfaint o rywfaint mwy o ddylanwad, mwy o gallu dylanwad uniongyrchol ell- ella hyd yn oed, fel ma' pobl yn y Serie A wedi cael yy y fraint o wneud yym ond... Yym tibod ma' ma' 'na enghreifftiau lle ma' ll- pethau wedi cael eu camgyfeithu a mae o'n destun clickbait a testun sbort ar ben y Gymraeg wedyn dydi? Un o'r llefydd wedi cael eu camgyfeithu gan gan Google neu cael ei roid i mewn ar ben rywle Cymraeg hefyd. So o- oedd rheina wedi rhoi linc i mi i rywbeth erthygl yn Daily Post am enw o lefydd yym o- oedd oedd oedd y Parc Cenedlaethol ia wedi newid penderfynu mond enw Cymraeg oedd o ar ryw afon yn rywle allan o afon a felly oedd ond oedd ond oedd yr enw Cymraeg yna yn cyfieithu rywbeth anweddus yn Saesneg neu rywbeth yn y peiriant yym dwi'm yn cofio be oedd o rywbeth rywbeth... Ond eniwe, ma' 'na betha gallu mynd o'i le, os na, dan ni'n medru cael digon o yym dylanwad, yym, a ddylen ni ddim ddylen ni ddim fatha bod yn swil neu beidio datblygu neu penderfynu petha dros yr iaith, bod ni'n penderfynu reit, yr enw ni ar hwn ŵan yw hwn, a os 'di Google Translate yn camdieitho fo, twff, ma' raid i Google gwella'i peiriant cyfieithu nhw. achos dyma be dan ni... dyma beth yw'r enw ar y lle, achos dyma beth oedd yr enw erioed. Eniwe, hwnna bach yn tangent, ond ma'n perthyn- ma'n perthyn- ma'n perthnasol i fatha cwm- o o berthynas dan ni isio cael efo Big Tech a be dan ni isio bod yn fwy o rhan o'r byd technoleg a fedru cael yym y dylanwad yna. a'r gallu i gydweithio os maen nhw'n dod a'r... i dod i gofyn, dod i holi, bod ni'n gwybod, bod ni'n barod i fynd, fel oedd pobl yn yn Isla- yn Ynysodd Iâ yn barod i fynd, achos gafon nhw 15 miliwn o euros i dechrau yym gweithgaredd Technoleg Iaith yn eu wlad nhw. Diolch Dewi. Yym rhywun arall? Catrin?
Na? Rhyben?